Кемнәр килгән? Казан куллану инструкциясе. Минем яраткан театрымда. Әйдәгез әле узыгыз әле кунакка. Күрсәтим әле минем эш урынымны. Камал театрының бу урыннарын күргәнегез юктыр әле. Әйдә. Вахтадан керәм дә туп-туры оркестр чокырына. Әйдәгез. Музыкантлар бу юл белән җриләр инде. Оркестр чыкыры дигәне шушы була. Күргәнегез бар микән әле? Күрсәтим. Бүген театрда ял көне. Спектакль вакытында әлеге оркестр чокыры туп-тулы музыкантлар белән гөрләп тора. Бүген ял көне булганга күрә чокыр шушындыйрак кыяфәттә. Спектакльгә килегез, оркестр спектакльләренә рәхим итегез. Үзегез күрерсез. Мин театрга Яп яш студент буларак килдем. 2007 елда икенче курс консерватория студенты Динә Гарифуллина театрга аяк басты. Һәм мине остазым, безнең дирижерыбыз, маэстро Фуат Абубакиров каршы алды. Фуат Хамитовичка шиксез рәхмәтле мин мине җылы кабул иткәнне, үз канаты астына алганга. Мин шуның белән бик бәхетле. Безнең оркестрда 16 кеше эшли. Һәрберсе үз вазифасын башкара. Һәрберсенең җилкә артында бик зур багаж, һәрберсе консерватория белемле. Спектакльләребезне ямьләндереп, татар халык ахаңын кертеп, оркестр баетып тора. Алескар Камал театрын легендар оркестрсыз күз алдына да китереп булмый. Татар халкы тамашачысы, музыкаль драмалар ярата бит инде. Татар халык көйләрен инде оркестр Шушы бөтен көйләрне спектакльга шундый милли моң өстәүче үзе бер э, структура. Мин үзәктә басып торам. Монда дирижер урыны. Фуат Хамитович Абубакиров күзе белән сәхнәгә карый. Ул артистларга да булыша, безгә, музыкантларга да уйнарга булыша. Аның кулына карап без уйныйбыз. Һәрбер э, Һәрбер уйнаган алымыбыз аннан тора, аның кәефеннән тора. Оркестр чокыры белән бәйле бик күп кызыклы вакыйгалар бар. Инде артисткалар спектакль вакытында җыгылган вакыйгалар да бар, кызыклар да бар. Инде безгә монда нәрсәләр генә очмады. Ялгыш кына таяклар да очканы бар. Инде менә без э, ниндидер музыкант һөнәре Куркынычсыз дип уйлаучыларга шуны әйтәсем килә. Без бик куркыныч астында. Бу коридорлар гади коридорлар дип уйласагыз, сез бик ялгышасыз. Монда клиплар да төшә. Хәтта бер елны Кабан күле серләре киносы да төште. Урынын күрсәтимме? Әйдәгез әле. Менә шушында подвалда, менә шушында кереп китеп, әлеге киноның төп геройлары Кабан күленең хәзинәсен эзләделәр. Ә хәзер без сезнең белән сәхнәгә менәбез. Бу юл белән. Бу урынны инде күбегез таныйдыр. Бу тамашачыларның иң яраткан урыны, безнең кышкы бакчабыз. Әлеге бакчада төшмәгән, әлеге бакчада фото төшмәгән кеше юктыр. Карагыз әле бу гөлләрнең матурлыгын, кызыкланыгыз әле сез дә. Бу гөлләрне махсус караучы бар. Көн дә килеп, су сибеп, инде бу гөлләрне яшәртә, яшәртә. Без үзебез дә спектакльләрдә репетиция арасында әлеге фойега килеп, чәй эчеп, сөйләшеп, ял итеп утырырга яратабыз.

Ә бу урынны таныдыгызмы? Бу урынны элеккеге эстрада артистлары бик ярата иде. Телевидение фондында сакланган бик күп концерт номерлары әлеге баскычта язылган ретро концертларын күргән булсагыз. Бик моңлы, җанлы урын. Бик яратам шушы җирне. Бу урынны да белүчеләр бик күптер, чөнки монда безнең театрның данлыклы артистларыбызның фотоларын эленеп тора. Бик кызганыч, мин театрга килгән елны әлеге фотолар күпкә күп иде. Хәзер инде сирәгәеп баралар. Исәнлек саулык телик безнең артистларга. Теге башта яшерәк артистлар, монда инде өлкәннәр, олпат артистлар. Һәм инде безнең театрыбызның фойесы менә шушындый матур скульптуралар белән бизәлгән. Менә монда сез күреп торасыз, бу скульптурада кем? Нәҗибә Паихсанова. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә үзенең легендар ролен башкара. Инде ул образда күрәсезме, аның авызыннан хәтта нәрсә яңгыраганын аңлап алып була. Монда Әлдермештән Әлмәндәр үзе, театрыбызның алтын баганасы Шәүкәт абый Бектимиров. Мин театрга килгән вакытта Шәүкәт абый Бектимиров эшли иде әле. Мин аны хәтерлим, мин аны күргәнем бар. Бик яратып калдым. Бу диварда инде театрыбызның киләчәге, өметле яшь артистлар. Якынрак килик әле. Менә алар. Минем яшьтәшләрем, минем дусларым, без гаилә дуслары, күбесе белән Илнур Закировны күбегез беләдер, минем тормыш иптәшем. Э, без аның белән театрда таныштык, театрда кавыштык, безне театр кавыштырды. Аеруча яшь йөрәкләр спектакле. Ул безнең тормышыбызда бик зур роль уйнады. Монда инде театрыбызның тарихы, татар театрын бөтен дөньяга яңгыраткан олуг шәхесләребезнең портретлары эленеп тора. Театрда мин 13 елдан артык дәвер эшлим. Шушы вакыт эчендә бик күп төрле площадкаларда чыгыш ясарга туры килде. Әлеге көннәрдә бик шатлыклы вакыйгалар кичерәм мин. Горурлык хисе ташып тора. Минем хезмәтемне бәяләп, бу арада миңа Муса Җәлил премиясе лауреаты исемен тапшырдылар. Минем өчен бу бик сөенеч. Минем өчен бу стимул, күңел сөенә. Thank you. Әлеге кышкы бакча белән минем бик кызыклы бер тарих хәтеремдә. Мин үзем Ярчаллы музыка көллиятен бетердем һәм бер елны без оркестр белән Казанга Камал театрына концерт куярга килдек. Шушы фойеларда йөрдек, буфетларында ашап, сәхнә артларын күзәтеп йөргән студент минем өчен бу бик зур вакыйга булды һәм күңелемдә бик закка сакланып калды. Минем Мин кечкенәдән Камал театр спектакльләрен телевизордан карап, күзәтеп үскән бала. Зәңгәршәлне уйный башлаганда, хәтта мин ул музыканы инде белә идем, чөнки мин аның белән тәрбияләнеп үстем. Кечкенәдән шушы Камал театрына бер адым атлап күрәсем генә килгәни, шушы иде минем теләгем. Ә инде Камал театрын үзенә эләккәчтен, мин ничек тә булса тагын бер кайтырга иде дигән теләк теләдем. Һәм бер тиенемне шушы кышкы бакчага салдым. Баксаң, теләгем чынга ашкан. Мин Камал театрының үзәгендә, чокырында бүгенге көнгә хәтле эшлим, Аллага шөкер.

Сәяхәтебезне юкка гына тәфтиләү белән тәмамламыйбыз. Күңелдә һәр чак Тукай сүзе, татар моңы. Спектакльләребезгә рәхим итегез. Минем белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.